Rêzdaran şandî Kongreyê Neteweyî Kurdistan bi mebesta ku alozya li Başûrê Kurdistanê li nav layan hêzî pêşmerge û hêzên gerîla ku li devera Garê û çendîn deverên din de ku rû daye, Kongreyê Neteweyî bi pêwîstî zanî ku demildest mudaxeleyê ev aloziya ku rû daye pêşî lê bête girtin ku şerekî navxweyî

ku hevdîtinekê li gel cenabê wan derfet pêk were. Bi heman katê me xwest e ku em Serokê Herêmê Rêzdar Nêçîrvan Berzanî, Serokwezîrî Hikûmetî Herêmê Rêzdar Mesrûr Berzanî bibînin. Me serlêdana xwe bi nivîskî û hem jî ku hevalanî me Rû bi rû pêwendî li gel wan danî ku derfetê hevdîtinekê bête holê. Belam hetanî ev kate em li hêviya bersîva hevalanî partî, serokî herêmê û serokwezîrî hikûmetî Başûrê Kurdistan. Bersîva daxwaza me Hîn û hîn nedane em li hêviyê ne ku ber sîvê bidin. Hevalan di pêre me seredana partî, rêxirawê siyasî, civakî, kesayetî, mamostayê, ayînî heta serokanê eşîr, kesên rewşenbîr, întelektuel, akademisyen çendîn Dever me seredana wan kir, me bo wan li gel wan hevdîtin pêk anî, me mexsed û armancên xwe bo wan got. Mexsedên armancên şandê ji sê daxwazên konkrêt zelal ku me pêşkêş kiriye. Yek ew e ku alozî li herêmê raweste. Hêzên pêşmerge û hêzên gerîla ku vegerin cîgayê xwe. Derfetên diyalogê, zemînên diyalogê ku bête peydakirin, layan, terefan ku li gel hevdu hevdîtin bike, danûstendin, şirove ku ev kêşeya, ev aloziya ku li Başûrê Kurdistanê rûdaye ku çareser bibe. Şerê navxweyî,

xesaret dizanin. Lewra pêwîst e ku di vê qonaxa hesas de, di vê qonaxa gelekî girîng de ku li Rojhilata Naverast gelek bûyerên girîng pê tînin, şerekî navxweyî ne di encama Kurd de ye, tu Kurd naxwaze, Kurd diyalogê dixwaze, Kurd.

Helwestê wan erênî bû, şer naxwazin, diyalogê dixwazin, çareseriyê dixwazin. Ji ber ku pêwîst nake ku em encamê şerên navxweyî dûr û dûdirêj em bi we re parve bikin. Hûn dizanin ji ber ku berjewendiyê Kurd di şerekî navxweyê tune ye. Kesê ku ji şerên navxweyî sûdê wergire, dewletên dagirkir in, Dewletên herêmê ne ku tehemul û toleransa wan beramberî qezenc û derfetên Kurd niye. Lewra di huzûra we de em careke din weke şanda Kongereyê Neteweyî Kurdistan ku layanên bûne sebebê alozî an ku alozî an

Peyamên wan, bersîvî wan ji bo seredana me yê Başûr dan xuya kirin ku ew amade ne li gel diyalogê, li gel hevdîtinê, li gel çareseriyê. Me temenî dikir ku em li gel Partî Demokratî Kurdistan, li gel Serokê Herêmê li gel Serok Wezîrê Herêmê ku em hevdîtinekê li gel wan bikin ku daxwaz û peyamên wan jî wergirin ku em ji bo raya giştî bikin. Gelê Kurd bi çel milyonî îro li hêviya vê bangewaziyê ye. Îro li hêviya ku em encamekî erênî bo raya giştî bêjin. Em bi hêvî ne. Ji ber ku ew hevdîtinên me li ger her du layan pêk nat, helwest û peyamê Partî Demokratî Kurdistan, Pêşmerge çi ye em bi xwe nizanin. Lê em dizanin ku aloziyek heye. Ew alozî di her saetê de, di her kêliyê de dikare wergere şerekî navxweyî. Ê ku destdirêjayî di vê aloziyê jî dikiriye, dewleta Tirk e, artêşa Tirk e ku dixwaze herêmê dagir bike. Bi pîlanên xwe, bi helwestên xwe yê dagirkerî hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê xwe dagir bike. Ev ne di berjewendiyê Kurd de ye. Ev qezencê Kurd tê de nîyê,